swo fa mhandza ni kuma ni vona xihoxo the problem leyi a mister post a nga na yona swo fa the only head eka a nga na yona i mhaka ya ndhambi that's the only head eka a nga na yona kahle kahle otherwise swilo swi famba kahle swa dlaya swilo laha a hi twanele ku ntima wa ku byi yi khomele yini a ri dzi I love that intro leyi man risimu leriwa ri nga hela kwalaha kahle kahle a hi tweneni I love that beginning loko va va va heta ku yimbelela leswiwa va ku tima wa ku okay uh loko va heta ku yimbelela swilo leswiwa yi jumerile kahle ngopfu mana byela ku mr poso tata mbilu guys a mi hi byeleni oh va ka ra bava vanhu va ka ra bava le kwini oh ntima mo endla swilo swi olova hina Ntima wa ku ntima wa ku byi leri risimu leri ri nga ri respond-a ka swilo swin'wana leswi nga tshama swi humelela between Mister Post na Benny Mayengani let me go back to that song ra beef ra papila if you guys remember this song there's a line leyi Mister Post a nga ku yi respond-eni lawani papila guys that song

hayi leswaku risimu leriwani it's a response to uh, nkelunkelu leyi ka simu ra 20, 20, 24 25 minutes lera bifa mr post na ts kahle kahle is it 10 years va kha bifana na mr pos kumbe ku gwarhana because uh, i beef swilo leswiya ku kasula swi vula yini guys ku phekula kumbe ku ku swi nga ri swi nga ku hlantisa na swa ku phekula so swa ku kasula kumbexana swi swa ni karhalisa i don't know mi ta hi byela la hansi ku ri swi vula yini ku kasula ya i khale beef yi ri kona mara ya okay Kavula, kavula, kavula, kavula, ishi. hala ma hlavelela straight ka album leyiwani a ma ti byerile leswaku nga ri ama a ma swi toleli na ti-vix ku nwe tihani ku dyiwe swikwavava hinkwaswo a swi ndliwile ku ri ti-voice ti huma ti ri clean guys

Christ. Na swi twa mani. Okay. Va nga a nga ha bifi. Guys, i va mani i va ma hi va vaseketeri lava nga byela phosa ku ti nga ha bifi.

loko di duma a di fana na na Benny Mayengani so sweswiwani ve ri i i ri la ku huma ka beef the funny thing is loko wo yingisela ta tinsimu leti nga laha ti tala ti na beef xikarhi ti ti ti yi kona beef I mean we can't we can't argue with that and.

Vuriwa swipengo va mani swipengo leswi va mani swipengo ku vuriwa mani swipengo leswi va who are these people who are these people it's a very good question you're asking me suppose vanhu lava rhandza vutswaka va sala na because vele ku na vanhu vo tala lava rhandzaka mr posi mhaka ya ku va a kha bifana ben mayengani

Benny Mayengani um mara swa ku wa huma ka beef i don't think that is true may suppose is just trying to play smart a ndlela ku ri a ta voniwa hi nga ri maybe he is um, he's seeking for peace you know kumbe he's such a nice guy he's a good guy in here mara vafana vafesela vafana and the, the problem is suppose ku loko dibifa

It's a very simple song, you know, it's a matching area, Mr. Post, Shungwa Sembilu, you know. so vaseketeri va hina va n'wi byela ku hayi mani tshika mi nga ta beef focus ka career ya wena ya ku yimbelela ivi a pfumelela na swona and i vutsaka i vamani va salaku the funny thing is it's gonna, it's gonna be hard ku a nga respond because a swi tiva ku loko Ben Mayengani xo xo xo release album swa boha Miss The Post i ta i ta navela ku respond-a swi nge endleki a nga respond you know I'm gonna be watching this one very close ku hi mpelampela a nge respond na ka swi swa ti-beef wa huma ka ti-beef a ni tshembi ku a ta a ta swi kota ku va a huma ka ka beef a ni tshembi a ni tshembi a ni tshembi. hansi ka swa swa bifa nge hu a nge swi koti ku va a nga ri na beef mr post because swi nghene hi beef vanhu va tala va n'wi favor mhaka va kha a kota ku ku ku ku bifa ben mayengani va n'wi rhandzela sweswo phela vanhu va n'wi rhandzela sweswo lero he stand a chance to lose fans if he doesn't beef you know not we know it's not personal like these guys are actually friends i feel like they are friends like i've said before vo gwarana vo entertainana vo entertainer like he said it himself you know Mr. Paul said this, the same thing himself ku ri vo entertainer music unandiya so i mhaka ya ku gwarhana swilo leswiwani ko ku maradona loko tipati ba personal ngopfu a nga swi koti ku huma nga aka beef must because that's my conclusion i don't think he's gonna make it without beef i don't think so vanhu vo tala va n'wi rhandzela swona defense leti a nga ti gain a ti gaine because of that and loko tshika beef he stand a chance ku a luza lots of fans people who are supporting him you know lots of people are going to to to